טייערע אידן, א גוטן ערב שבת בראשית שנת תשפ ד. ס'איז דא א טשעלענדזש וואס איך בין דורך, וואס איך בין זיכער זייער אסאך צוהערער זענען עס אויך דורך, דאס איז געוועזן מיט צוואנציג יאר צוריק ווען איך בין געווארן א מלמד, די ערשטן טאג, די פירסט דעי, וואס מען קומט אריין אין קלאס איז זייער זייער טאף, ווייל מען ווייסט אז מען דארף זיין זייער סטריקט, מען ווייסט, נישט נאר סטריקט אלס די חרץ מיט די קינדער, נאר סטריקט מיט די זמנים, סטריקט ווי אזוי מען גרייט זיך צו, די שיעורים אז ס'זאל זיין אלעס פערפעקט, וואן הונדערט פערסענט. און דאס איז נישט נאר ביי א נייע מלמד, א נייע טיטשער, דאס איז אויכעט יעדעס יאר. אלע מלמדים און טיטשערס ווייסן אז די ערשטע וואך צוויי מוז מען זיין זייער זייער שטרענג און זיין פערפעקט מיט אלעמען. פארוואס? אפילו מיט די צייט לאזט מען נאך און מען ווערט מער איזי, אבער מען ווייסט אז כדי צו קענען גיין איזי מוז איך עס אנהייבן זייער שטארק. און וואס שטערקער מען הייבט אן, אלס מער קאנטראלט מען די גאנצע יאר מיט א הצלחה און מיט די אייבערשטער'ס הילף. שבת בראשית, זאגן צדיקים, איז די ערשטע שבת פון די יאר, הגם שבת תשובה איז די ערשטע שבת, אבער שבת בראשית איז די ערשטע שבת וואס מען הייבט אן צו לערנען די תורה. און צדיקים זאגן אז ווי אזוי א איד פירט זיך אויף שבת בראשית, אזוי קוקט אויס די גאנצע יאר. איי וועלן ענק זאגן, לעצטע יאר שבת בראשית האט נישט אויסגעזען פונקט אזוי ווי שבת פרשת במדבר, אמת, אזוי ווי א מלמד פון אנפאנג, שפעטער לאזט מען אביסעלע נאך, מאכט זיך אמאל א שבת אזוי א שבת אזוי, אבער שבת בראשית מוז מען וויסן, דעמאלטס איז מען אזוי ווי א טיטשער און א מלמד די ערשטן טאג פון די יאר, יו גאטע דא א פערפעקט דזשאב צו מאכן זיכער אז די שבת איז א שבת אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און אמאל. איז די ערשטע טאג, די ערשטע וואך פון א מלמד, א טיטשער, איזי, און אמאל איז עס שווערער, ס'ווענדט זיך, אמאל איז עס א גרעסערע טשעלענדזש, אפילו פאר אלטע מלמדים און אלטע טיטשערס, למשל אז ס'קומט אריין א שווערע קלאס, א קלאס פון שווערע קינדער, און דעמאלטס איז אסאך שווערער צו זיין סטריקט, אסאך שווערער צו האלטן די רולס, אבער אונז האבן א כלל גדול, אז מיט א קלאס, אונז זעמיר זיכער מיט א קינד אינדערהיים. וואס מען מוטשעט זיך פון אנפאנג זייער שווער מיט אים אבער מען געבט זיך ריכטיג אפ, בסייעתא דשמיא סוף זעט מען פון די קינדער פון די קלאס נאך די מערסטע נחת. נישט יעדע שבת בראשית הייבט זיך אן שווער, כ'גלייב ביי מאס שבת בראשית'ן האבן ענק אנגעהויבן איזי, ס'איז געקומען נאך א חודש תשרי נאכן פראווען אזוי שיין מיט די גאנצע פעמילי, אזויפיל שיינע מעמאריס געמאכט. אבער דאס יאר איז שבת בראשית א טאף שבת בראשית, א טשעלענדזש, ס'איז א טשעלענדזש, ס'איז דא א מצוה, אז שבת דארף מען זיין פרייליך, און שבת טאר מען נישט זיין טרויעריג. דערציילט נאך די הייליגע אמרי אמת, דער גערער רבי האט געהאט צוויי זין, זיינע עלטסטע זין זענען געווען גאר חשוב'ע אידן, זענען געווען עלטער פון זיין זון ר' ישראל וואס האט שפעטער איבערגענומען נאכן קריג ווען דער אמרי אמת דער גערער רבי איז אוועק האט אים זיין זון ר' ישראל דער בית ישראל איבערגענומען אבער דער בית ישראל האט געהאט עלטערע ברודערס צוויי עלטערע ברודערס וואס ביידע זענען געווען זייער נאנט צום טאטן ביידע זענען געווען ממש הייליגע אידן גאר גאר געלונגענע מענטשן תלמידי חכמים צדיקים און די צוויי זענען נעבעך געהארגעט געווארן פון א ראקעט אין ווארשע בשעת די דייטשן האבן פרובירט צו אינוועידן איינצונעמען ווארשע. ס'האט אויסגעזען עפעס אזוי ווי ס'זעט ליידער אויס אין ארץ ישראל. און ביידע זינענער זענען נעבעך געהארגעט געווארן מיט א מיסע משונה לא עליני ולא עליכם פון אזא ראקעט שבת קודש. און די שמועה איז אנגעקומען צום גערער רעב נעבן רעמעס. אבער מ'האט זיך גארנישט אנגעזען אויף אים. ער האט געמאכט קידוש נארמאל, געזינגען זמירות ווי כאילו גארנישט וואלט פאסירט, ווי כאילו ס'האט אים ניטאמאל בארירט. די חסידים האבן א גאנץ שבת געטראכט, א דערהויבענע איד די רבי, ס'בארירט אים נישט. ס'בארירט אים נישט, wow! אבער ס'איז געקומען מוצאי שבת, ער האט געמאכט א דולה, ער האט זיך געגעבן א זעץ אוועק אויפן בענקל, און ער האט אנגעהויבן אזוי צו וויינען מיט דמעות שליש, מ'האט אים ממש נישט געקענט בארואיגן. כ'בין דעמאלטס געזען אז בעצם האט עס אים יא וויי געטון אפילו שבת, נאר, ער האט געטון וואס א ערליכע איד דארף טון. שבת קודש איז נישט קיין זמן וואס מ'מעג וויינען. שבת הקודש איז נישט קיין זמן פון אבילות. ס'איז נישט קיין זמן וואס מ'טאר טראגן דאגות, און פארדעם האבן חזל טאקע אראפגענומען די אלע בקשות ביי שמונה עשרה, אתה חונן, השיבני, רפאיני, פאר שבת טאר מען נישט טראגן קיין דאגות, מען טאר נישט זיין טרויעריג, מען טאר נישט ליינען צייטונגען און ארטיקלען וואס מאכן עצבות שבת. אזא שבת איז א טשעלענדזש, די יאר איז א טשעלענדזש, ביקאוז כלל ישראל איז אדורך זייער א שווערע וואך, עס איז נאכנישט דורך, זייער אסאך זאכן הענגן נאך אין די לופט, און איך בין זיכער אז ענקערע קינדער גייען שבת פרעגן קוועסטשענס וואס זיי האבן נישט געהאט קיין געלעגנהייט און צייט צו רעדן פון דעם א גאנצע וואך. איטס גאנע בי א טאף ביגינינג. אבער כ'וויל ענק זאגן, ס'שטייט אין חזל, חזל ברענגען עס אראפ, די פסוק, והוי ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד. און צדיקים זאגן, דאס מיינט צו זאגן אז. דיין אנהייב וועט זיין שווער, אבער דיין סוף וועט זיין זייער שיין. ס'איז געזאגט געווארן אז סאך מאל א יוד גייט אדורך א שווערע תקופה פון אנפאנג, צו מיט עבודת השם צו מיט פרנסה, זאגט מען אז מ'זאל וויסן פון אנפאנג איז עס שווער, אבער שפעטער וועט זיין א גרויסע רחבות. די זעלבע זאך זאגן צדיקים ביי א יאר, א יאר וואס הייבט זיך אן שווער, איז די ענדע פון די יאר זייער גוט, ס'איז א סימן אז ס'קומט א גוטע יאר. טייערע אידן! די שבת בראשית איז א טשעלענדזש, אבער די עבודת השם וואס אונז דארף מען טון אלס טאטע און מאמע, און אלס בכלל א איד, איז פארגעסן פון אלע צרות, און געדענקן איין זאך אז מיט שמחה קען מען פועל'ן די גרעסטע ישועות, און טאקע ווען ס'איז שווער, און טאקע ווען ס'איז א טשעלענדזש, טאר מען ארבעטן מיט דעמאלטס שווערער, איז אזוי ווי ביי א קלאסן, אזוי ווי ביי קינדער, די נחת שפעטער איז אסאך גרעסער. עטס ווילטס האבן א יאר פון הערליכע שבתים, פון שיינע שבתים, פון פרייליכע שבתים? נאו איז די טיים! דאן מיסד אפערטוניטי. ס'איז א טשעלענדזש, ס'איז שווער, קינדער גייען פרעגן קוועסטשענס, עטס גייט אליינס זיין צעשאסן, באט געדענקטס, סטעי אוועי, סטעי אוועי, אפילו ס'דא דאגות אין גאס, סטעי אוועי פון עניטינג נעגעטיוויטי, פון עניטינג סעד, טראכט, דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט, ברוך השם מ'זיצט מיט די קינדערלעך אינאיינעם ביי די שבת'דיגע סעודה, מ'פארברענגט, מ'האט וואס צו עסן. און זינגטס פרייליך, און זאלסט וויסן אז מיט שמחה קען מען אסאך מאל פועל'ן אסאך אסאך גרינגער ווי מיט מיט עצבות. איין פרייליכע ניגון קען מען אויספועל'ן ישועות וואס מען קען נישט פועל'ן מיט זאגן א גאנץ תהילים. סאו טייערע אידן, איך בעט ענק, נוצטס אויס דעם הייליגן שבת ווי ס'דארף צו זיין. אפילו ס'איז טאף, אפילו ס'איז שווער, געדענקטס וואס איז די ערשטע די ערשטע טאג פון די יאר, ס'איז די ערשטע שבת פון די יאר, זינגטס מיט די קינדער, דערציילטס מעשה'ס, ס'איז סתם א גוטע עצה, זאגטס אזא זמירות וואס האט אידישע ניגונים, זינגטס שיינע אידישע ניגונים, נישט קיין טרויעריגע, פרייליכע, פון אמונה, פון גאולה, און די אייבערשטער העלפן בזכות דעם זאל מען זוכה זיין צו הערן גוטע בשורות, און אייבערשטער העלפן אז פון דא און ווייטער זאלן נאר זיין פרייליכע וואכן און פרייליכע שבתים, מען זאל זען נחת און